kune hama dzangu dzandikutawo eh, matisti ari panapa waimbi ndo wacho wamuri kutoona pano ehe vasati wauya atine nawo wachauyawo vatori pano ya mondiregerewo mondiregerewo ndakutotangidza nyaya dzacho tikutamumhadzana nguva nhasi china mangwana unandoenda mabasa asi tiri panapa kusvika mangwana kwayedza wega waziva sikimu yacho ya yeah. toda kumbomva introduction kune vaimbi vari panapa wauya pano ndo watoo pano vamwe vachiri murodhi vari kuuya asi tiri panapa pane vari pano ndiri kutanga ndakadai wangu sawira wangu chidongwazi ndiye ari panapa ndande ariti management mushuga imomo mosinya kupo aripo ti ibisiyo Tauya panapa mwana mumaminda umo muri kuhere pagwitirisi simomo mutambi murudo murudo ari panapa cobra kings ah, mukomana atouya akatoperera ari panapa chembere yako asina mosva kuti ndini shuga shuga chembere yako but murudo Ndatenda ariti tikuya panapa pinjisi ari panapa hawadi aiwa tinongoti hazvina mosha kuti mukomana ehe ngatikoti mwari ngavamuzore mukushungurudzika kwake awatipinjisi auya upano kusapota shuga shuga zvisine kuti akatorwa tatenda pinjisi mazuva masho mavura inguva yamwari ndo akatora mweya wavo mari awatipinjisi ari pano zvakare mwana mutoko takauya takauya tine mukomana ari panapa pabudiriro pakarendi bhoere Mangisa Kirari from Gokwe ari panapa auyawo kusapotawo musapo shuka shuka imangiza waimbi wese awa tina MC wedu chitofu chemagetsi takainda takainda ndo wanoita wachisanganisa nemaartist edu ndeamane shamwari wanosanganisa nemimimi mawindi nemagweja nemashofe nevabati vehoyo touya pano tina mukoma meja chinodiwa wana wadiki ngatiitei tichienda kumamisha tichindoona kuti wabereki wagere sei wanoronga sei zvezizarawawo ndinawo hanzi anyepi okay tikuya takauya hazvina kuperera ipapo tine marasta manyama handina mwana nete rumbi pamusha pano handina mwana nete rumbi pamusha pano maorijinari acho ari panapa zimba remondoro masimba nemondoro mufunge zimba wembira guru from glenview wakomana mudande guruwep tim tim wari panapa wati kutawo tine makambani musakamana kuti na mukoma makingwazi makingwazi aripo zvakare chibaba chacho aiwa kani ndambotaura nezvatindo ngwazi mukoma ari tititi mukoma wacho aripo zvakarongeka mufunge nyaya iri panapa mambo maakuda ari kungotsva zvakaenda zvakaenda
mukoma mc wedu mc wedu handiswai ndiyo madrama akaswaisvaonga hu right so atikuita zvekutaura ndipo irini hama dzangu taura chokwadi pakuimba patenge chipema pema taura chokwadi inini ndisanakunda kukumbira ira ndongokumbira kutanga ndaita start hanzi zvese izvi tikaita zvimwe zvese tigotaura aatopinda pane nyaya jati mari dzofanenge dzichifamba ichokwadi ichokwadi so inini inini nambotura yawo Ndatura kubatsira mkoma shuga ka. Eh. Ndatura kuyana maspeaker ne band. Ndobva ndati inini ka. Right. Mkoma shuga ka. Chai ne band ndoridza ne band nde performer. Ndatura ndiyo CD ka. CD iri ka. Shuga yaku nonoka because shuga ndiyakuto sita MC. Shuga shuga. And the some Sama ita express. Mm.
Right. Ayo tutoka mari baba. Eh. Hachi mbonoona hiyo. Eh, right. Varikuda CD chimbonoonewo. Vana Isaac ndoonewo. Vana Robi mbondoonewo. Hamuna varungu.
Alright.
Muna pana mkoma wangu anda. Ah, ngatanga isusu ndani.
Charles Promotion.
Ichobani.
Basi momo. Ah, uyai uyai mkoma uyai.

uyu ngoma wangu akamirira cobra kings yese oh. uyu tini neni oh. ati uyu mukoma wangu oh. akamirira cobra kings nekusanganisira neni netimu rese
rega ndinzwe kuna mukoma
Mana kumeti mwachangana ngoma chani. Seven.
Seven. Anzo kuona shuga uyu. Kuti ndine magitari inini panangu. Ndakatanga newe. Christian. Ndikakukudza. Wabona shuga shuga. Ndikupisa hundred yepanangu. Mire mkoma msana msana. Ndikuropo.
Ndipe ndibati.
Waya.
Murume uyu ka uyu.
Muona murume anonzi Chale uyu. Murume uyu anonzi Boss Chale uyu. Imi semna, imi mbotsvaga mari manje. Mina ndimwende zvekuimba chete. Ndenda zvekutsvaga mari. Pese uyu akandifonera uyu. Ndobva tanzi ndinoita muchato wangu. Saka vanhu vatanzi vada Simon Mutambi. vanamuridzira pamuchato wake nemukadzi wake mukadzi wake akanaka stere ndobva ndaridza pepe vakati plus zvemagitare zvine mari vanamupinza pinza magitare charles uyo anonzi charles promotion ona zvikanzi chii ndikati tikangopedza kuridza panapaka pamuchato panapa kuglende haasoko harare uyo kuglende kumazoyo Tichingopedza kuridza ndobva tanoridza mutsugubvi. Tangopedza muchato ka ndobva taenda mutsugubvi vamani vanati imimi akandipa mari yemuchato 500 ye pamuchato vanati chindipa imwe 500 futi yekushow ndobva ndasvika mumadaridza ikoko vanati ayo bhenda yacho ita 2 dollars 2 dollars akazoita mari yakaona mumati pa 1000

Ini ni magitare asingamazive Simon yakanditi mukoma ati baba Ninoni anonzi Simon Mutambi baba Ninoni baba Peshi ari ni mukoma magitare anopatara isidindira mai Peshi indira baba Peshi macheso macheso chaichai macheso akataura so pasaka pako zvikanzi chale ndichele
Musaka pako. Ora shuga shuga. Ndakanana mashows shuga shuga. Ndakanana mashows akawanda.